Elimizge yigirmi yıl evelsi yazılğan audiokassetalar tüşti. Andaki soravlarnıñ müellifi, Lütfi Osmanov. Kassetalarda yañğırağan sesler sürgünlikten evel ayatnı canlandıra. Bugün biz eski Bağçasaraynı uyatıp, öz sedalarını şeerniñ soqaqlarına, öz evlerine birer-birer qaytarmağa areket ettik. Leyhalarımız ise qadim şeerniñ yansıları.

Mında keldiñiz seksen yedi senesi. E, biz seksen sekizde keldik, balalarım seksen yetide keldi.
Qayda yerleştiñiz? Kökköz.
Ha, bu Lenin pamyatnıy bar da, o Lenin pamyatnıyıñ tibinde oturdıq. Meni bir adam bar edi, ayban doktorı, Bitay, etmiñ da, oğluñız oturğanı yeter, Tip, bar bir kvartira tap da oturıñ, maña öyle ayta edi. Ana, biz kittik, köp közden ev aldıq, amma oğlum er kün kelip, bu yerde duzıdı. Aşağıda oturasıñ da, vay, anaçığım, ne ağır künler kördik biz balam. Vay, ana, o, seni çıqarıp sırasıñ yazılğan şey yoq edi anda. İşten qaytmadı oğlum da, soñ yazdılar, başladılar soramağa. Propiska meselesi içün. Propiska, propiska bizni tez ettiler. Ne içün deseñ, o, ana, on beş yıl çalışıp lespozda deyim de, oğlum. Amma mında ne içün qatnadıñız, Bağçasarayda? Haqqa yol açsın dep qatnadım.

Başınan al, soñuna barğanca maşna, sıra, sıra, sıra, sıra. Şimdi kim bar edi evimizde? Anam, men, rahmetli qardaşım. Ana, gece gecirdik, dörtniñ qaç daqqa keçkende keldiler, qapımızın qaqtılar, açtı. Onı endi menim dayım Simferopolda qaberi olğan, qaberi olsa, yazdı, sağ olmaz, Fatma, muqayet, sağ olmaz, senin balalarıñ armiyada. saat yemezler dep yazdı da dayım. Soñ anam başladı aytma, bay bala, men balalarım mına bele vaqıtte urusça bilmeyik, bizler urus yoq da mında vaqıtte, olsa da episi tatarca laf ete. Biz Uzbekistanda ögrendik urusçanı, kene öyle bilmesek de. Ne içün sizge tiymezler dedi o? Balalar armiyada oğna, ekişer ekişer balalarsa armiyada da nam. A töpeden samolöt uçqanda mına vaqam, aqıy, balam, kem da men mındam, diye edi ğarip. Biz oğan yerge bomba taşlama dep qıçıraydı. O ağam lötçik, mına bu aytqan ağam, ğaripçik. Ana soñ bizni oturttılar, bom çıqardılar, evimizde ne bar, öyle qaldı, donavlı. Men kirdim, başladım, komodnıñ közün çektim, evimizde mebelimiz yahşı edi, tiymediler mebellerni, evelden qalğan şeyler, komod, şifoner. Kravat, kreslolar evelden qalğan şeyler edi, bir evimizde cezlevdi edik. Mınau dayım komodnı açtı, komodnıñ üstteki közünden alibom aldım da, alibomnıñ içinden ağamanıñ kartçıkalarını saylayım kerek olur dep. Saylağanda evelden qalğan küzgü, küzgüniñ ortasında saat. Babam Odessadan ketirgen, qaydan ketirgen bilmeyim. Anau saat tırt etip tüşti, anam aqılı kitti. Vay, tez yaraştırıp qoy, babañdan qalğan şeylerni. Qırma, dedi. Men soñ yapıştım, bir kaver alayıñ, dedim. Nemselerniñ ayaqlarından cüreler, kaverler bulana, anam nemse çuvallarnıñ içine tıqıp-tıqıp qoydı, peresiyskiy kaverler. Soñ kaver alayım dep, yo, balam, bir şeyge tiyme saqın, dedi anam. Tiymedik bir şeyge, çıqtıq boyumızdan. Çıqtıq, maşinağa oturdıq, endi er kes şaştı bizge. Soñ Rustem ağam bar edi, rahmet olsun, canı içerne, Margelandorda. Baqtı Rustem ağam. Başladan o bizni çıqarğan aqayın büyüğeni, Sögünmeye aytma, boñ balaları üçer-üçer cenk keter, Rodina zaşşat ete, siz boñ bele çıplaq çıqarasıñ degen soñ, soñ meni bir daa evge ciberdi. Men kittim, qarajım kitti, bardıq, anam özü tüşmedi maşinadan. Ha, başladıq cıyıştırma, men qazandan yağ aldım, un aldım, yastıq üstü çıqardım, o yastıq üstüne un topıp aldım. Aqmaq, bir dane Quran aldım. Quranlarnı böyle iraflar olardı, vaqti balam, o iraf içinde name diyeler, büs-bütün öyle eskiden qalğan Quranlar şeyler tura edi köşeçikte. Onıñ içün saylay-saylay eskiden qalğan qartbabamnıñ Quranını aldım. Anası aytayım, tura mına mında o Quranım. O Quranını aldım. Başqa şey alğanım yoqtır. Alsana, İstanbul sandıçe bar, onıñ içinde. Bütün mına bu Bağsarayıñ istoriyası şiiy yazuvlı kitaplar bar, arapça yazuvlı. Alsa, aqmaq. Almadı mı, ana, öyle çıqtıq çıqqandan.
Ağañız armiyada eken, bile edi mi halqnı sürgün etkenlerin? Bilmey edi da, bilmey edi.
Bilmey edi de, balam. Onı bir kere.
Soñundan bildi. O bizge nasıl mektüp yazdı? Men oña srazı mektüp yazdım, bele-bele yerge keldik desem, o ende bizge yaza mektüp. emciñ, neme, sizlerni anda raatlanmağa ciberilirmi dep yaza. Añladıñ? Kak buta biz Uzbekistanğa raatlanmağa kitkemiz, öyle yaza, haberi yoq. Ne o töpede uça, neden haberi olacaq onıñ? A kelgen edi, sıqtı dudaqlarını da şaştı.
Birinci vaqıtları qayerde yaşadıñız? Tufanda yaşadıq. Yoq, ev, barakmı?
Tufanda? Yaşağan yeriñiz.
Vaa!
Kladovkañ ondan da yaştır, onıñ içün men buğada qanaat etem, bala. Biz naz evde yaşadıq, mına böyle pencereçe bar edi, men sañ aytayım, ıslanmağan qaba ıslav olğan tıbı tandır ev edi. Öyle evde yaşadıq, no hazaykamız anama pek ürmet ederdi, Quran oquğanı içün de ketirip minderçikler berdi bizge. Yani bir uzbekin evinde Evinde oturdıq.
aramda yaşadınız. Aram, aram evim işte, Alla bile onıñ ne olğanını da bilmeymen. Meni anam duhovnıy qorantasında. Anamdan başlayım, babam bilmeyim daa, balam. Babam da Çelebilerden, anam da Çelebilerden. O vaqıtta öyle berekiner. Çelebge çelebim belekinde. Anam, mına qartbabam, anav tahtalı camı bar da, balam, o tahtalı camını men pek bilmem, qartbabamnıñ babası qurıp, neme kütüp ölemmi, anam kütüp ölemmi. Acele yaptırar o camını da, acelekke kütüp öleler anda, qaytmaylar. Añladıñmı? O tahtalı camnıñ. Yolnıñ qarsında qartbabam arney o, tura. Adı ne? E? Adı?
Qartbabam Emralı. Menden güzel bile. A, ne sebepten Tahtalı? Cami etkenler. Adı, adı Tahtalı ne sebepten? A, onu bilmeyim.
Amma mına bu Tahtalı cami, e, bu Tahtalı cami, mına bu Tahtalı camige kirgencekte mına yerde bir qapı daa bar, o da bitamarnıñ evleri. Öyle yaqın. Bu da bitaman Çelebiler. Osman Çelebi, Sethalil Çelebi, Setyaya Çelebi. Obşun, ağa-qadaş yerli taş evler bardır o Tahtalı caminiñ artında. Şahit qalğanlar onı boydan-boy. O episi Çelebilerniñ ağa-qadaş üç anda oturğan üç qatlı ev eken. Odessağa baralar, Odessada ev köreler, o qadar, ana onı o qadarını bilem. Kelip soñra evlerini yasaylar. Amma temelden de endi Bağsaray buyaqta yoq eken, han kelip soñ başlaylar bu evlerini yasama. Episi Salaçıqtan çıqqanlar buyaqqa olar, Bitamar, Salaçıqtan çıqqanlar buyaqqa. Anavu medrese bar da anda, medrese, neme, detdom olğan edi sovet ükümetiniñ vaqtında. O medreseniñ yanında Bitamarnıñ evi bar edi. Ana şu medresede meniñ rahmetli qartbabam yigirmi yedi yıl oquğan.
Zıncırlı medresede? Zıncırlı medresede.
A, ağası, qartabamnıñ ağası, eskadronlarnıñ mollası eken.

keldi. Bu Arslan ağa camisinde siziñ qartbabañız. Qartbabam.
Adı ne edi onıñ? Emrali. Mollalıq yapar edi. Eee, onı bolşevikler on doquz senesi kende on yedi kere atqanlar, müazzin qorqqan çıqıp ezan oquma da, ayt özüm çıqıp oquyım de. On yedi kere atqan ata bir qurşun tiymeyen qartbabama. Anam aytardı. Ahır soñu ne yaptılar? Laplar bizni sürdüler, qapabam da ana ğayıp oldı da. Qırq dört senesi?
Yoqsa meveli oz? Qayda qırq dört senesi, balam, ögüne olğan şey. Babamnı otuz bir senesi raskulaçivıt ettiler. Anamı bir dayım alıp qaçtı Keriçke, bizlerden beraber, bala-çağadan. Anam Reşonda gol olsa da, evimizni, şeyimizni alalar, alıp qaçalar. Qartbabam da ğarip çıqıp, balam kitti dep, Türkiyeye cibermey, babam yalvara, köçeyik, Türkiyeye qaçayıq, dey. Qartbabam cibermey, balam cibermeyim, dey. Cibermegen soñ, dayılarım alıp qaça anam nege, Keriçke. Keriçke alıp qaçqan soñ, artından yanıp öle qartbabam. Qısqarmasa, biz qaytıp kelgende qartbabam yoqtur edi, ölgen edi. Mollalarnı başlaylar soñunan taşıma. Şimdi siz bana añlattıñız, kerişke
tüştük. Ondan soñ ne oldı? Ondan soñ bundan bir dayımardan daa haber keldi. Endi dayımar episi babam tarafı da, anam tarafı da Simferopolge qaçar. Kimi Aqyarğa qaça vaqıt, kimi. Molla balalar oğanını Simferopolge kiteler, añladın? Simferopolge bara, biri magazinde çalışa, biri kaje zavod bar anda, korzavodda çalışa, episi öyle işlerge kirip çalışalar. Soñ haber kele bizge, endi ötmek çoqlaştı, endi indemeyler, Osman ağanı bilgenler episi podpis eteler, Bevtan kitti, bütün faqir-fuqaraya yardım ete edi, dep babam endi bizniñ. Keñizge yanalar babam ğayıp oğanına Bağsaray haqı. Soñ qayt da keliñ, köçip keliñ deyler. Tınıçlandı endi dey, biz köçip, dayım köçürip ketirdi bizni mında. Kelgen soñ Dellâlı Fasan İnkave degen bir öy bar edi. O Dellâlı Fasanğa babam pek yardım etken. O evimizni qaytarıp berdi. Evimizde oturğan adamı köçürdi başqa yaqqa, özümizge qaytarıp berdi evimizni. Anam neme bar edi, Devlet ağam, bütün obspitlerniñ direktorı edi. Başta arabacı anamı aldı sayısplavuş, mına şimdi Jelezniy doroga bar da, onıñ bazar ettiler ya, Jelezniy doroganıñ yanında o sayıspladovuş edi. Anda köylerden produkt, neme, fruktalar, kartoflar keledi, anda apaylar saylap-saylap sortirovat etip Rossiyağa ciberediler. Anamı anda aldılar başta. Anda arabacı diyediler. O anda aldı anamı, Fatma dedi, balañ kelip dedi, ağam o vaqıt olsa on eki yaşındadır da, kelip dedi, bir kilo qartof çıqarsa dedi, pişirip aşa sala, açtan qutarsın balalarıñ dedi. O Emursin, a, arabacı Emursin. Anan soñ anam kirdi anda, aldılar. O vaqıt Reşennikovlar falan işğe almaylar da. Soñdan golosını da berdiler aña. Anda kirden soñ ağam bari anama yardım etmeye, o, körse de körmemezlik köre, ağam künde bir kilo, eki kilo kartof ketire, suvğa pişiremiz, gece aşayımız zor patlasın. Dört tanemiz, eki de qardaşı. Anam, Fatma, böyle olmaz, de, stoloyğa kirgizeyik, yarım rakülski yaqıp bar edi, bir yerde, çürük suv kenarında turaydı, ğarıcık. Osman ağam er kesge yardım etken adam, biz de oñ qorantasına yardım eteyik dep, anamnı stolovoyğa alarıq posudnitsa, savut-cuma. Anam başlay savut-cuma, soñ baqa anam anda direktorı, yoq, Devlet ağa. Baqa, yoq, Fatma, er şeyge eliñ yaraşa, davay povornıñ yanına. Yahşılığını bilediler, yamanlıq kimsecikke etmediler, rahmet olsun, cancan.

Evlengenim, mına bunıñ babası ayttı, mına buña baracañ, dedi maña. Mına bunıñ babası. O vaqıt qızlar kezmek, yürmek yoq. Yani kimge evlendirdiler sizni?

Men öyle aqay avuştırğanım yoq ki, iskenim de yoq. Elli eki yıl oturdım aqayımdan, balam.